דאס איז שלום ביינפעלד און איך וועל אינטערוויאירן אונזער גאסט, דאס איז שמואל קאסאוו אדער Casson אויף ענגליש, און מיר וועלן רעדן וועגן זיין ניי, כמעט אינגאנצן ניי, איבערזעצונג און רעדאגירונג פון רחל אויערבאך'ס ווארשעווער צוואות מיט דאקומענטן פון אנדערע פון אירע שריפטן. וועלן מיר רעדן וועגן דעם און וועגן אנדערע זאכן אין פארבינדונג מיט אויערבאך און מיט ווארשעווער געטא. קודם כל, היינט קאסוב קומט אייך א יישר כח פאר אייער אויפטו מיט אייער איבערזעצונג און א רעדאגירונג פון ווארשעווע פון רחל אויערבאך'ס ווארשעווע צוואות. און בכלל קומט אייך א ישר כח פאר אייער ארבעט וועגן רינגעלבלום און דעם עונג שבת ארכיוו אין ווארשעווער געטא סיי אין א בוך און סיי אין א פילם. א געוואלדיגע אויפטו. שעהן דאנק.
און עס קומט אויך א יישר כח דער ביכער צענטראלע פאר זייער פארלאג דער ווייט גאלד פרעס, דערמיט זענען זיי געווארן אן ערנסטער פארלאג וואלט איך געזאגט. זאגט דאס כאטש זיי האבן מיין איבערזעצונג מיט אפאר יאר צוריק אויך געדרוקט, מיין איבערזעצונג פון לענא יעדוואב'ס טאג בוך און דער עוואקואציע אין סאוועט רוסלאנד, גרל וויט טו לענדסקעיפס, האבן זיי אויך געדרוקט, אבער דאס איז אן ע ש וויכטיגער און מער ערנסט. נו, לאמיר אנהייבן מיט דעם אז איר זאלט אונז דערציילן עפעס וועגן זיך, פון וואנען איר שטאמט און ווי אזוי איר זענט געקומען צום צו דער געשיכטע פון חורבן און בפרט פון ווארשעווער געטא און אויך וועגן אייערע קענטענישן פון יידיש. נו, איך האב זיך קיינמאל נישט איך האב זיך קיינמאל נישט געלערנט יידיש, דאס הייסט אז יידיש האב איך גערעדט אינדערהיים מיט טאטע מאמע, אז דאס איז מאמע לשון, אבער צוריקגעשמועסט קען מען זאגן אז איך קען נישט רעדן כלל אידיש, כ'האף געהערט דו וועט נאר מיט ליטוויש אידיש און א מין ווייסרוסישע דיאלעקט, אז איך האף אז די צוהערער וועלן וועלן מיר מוחל זיין ווייל איכ'ל מאכן עטליכע גראמאטישע גרייזן, דאס הייסט אז די ליטוואקעס זאגן נישט איך האב זי געזען, זיי זאגן איך האב איר געזען, און קיין אנדער ברירה האב איך נישט, אזוי רעד איך, און יא. איז וואס? איך בין געבארען נאך דער מלחמה אין דייטשלאנד, די ערשטע דריי יאר האב איך פארבראכט אין א DP לאגער, מיינע עלטערן שטאמען, האבן געשטאמט פון קלענינקע שטעטלעך אין ווילנער געגנט, וואס פאר דער מלחמה איז דאס געווען א טייל פון פוילן, און יעצט געפינט זיך דאס אין בעלארוס.

און זיי זעען ארויס אין פייל אין נײַנצן זעקס און פֿערציק און נאך דער קעלצער פאגראם האבן זיי באשלאסען אז אין פייל וועלן זיי נישט בלייבן, זעען אוועק מיט דער בריחה אין דייטשלאנד און איך בין דארטן געבארן געווארן. מיין מיינע עלטערן האבן זיך באזעצט אין ניו העווען קאנעטיקוט ווייל מיין טאטע האט דארטן געהאט א פעטער, ער האט געהאט דריי פעטערס וואס אלע האבן זיי געהאט קלענינקע גראסערי סטארס, און איך האב זיך אפגעהאדעוועט אין ניו העווען קאנעטיקוט, און כ'האב זיך געלערנט אין טריניטי קאלעדזש, און דערנאך האב איך באקומען א פולברייט צו לערנען זיך אין ענגלאנד, און אין ענגלאנד האב איך געהאט די זכיה צו לערנען זיך מיט פראפעסאר לענארד שפירא וואס ער געווען א גרעסער מומחה אינעם געביט פון דער סאוועטישער געשיכטע און פון דער געשיכטע פון דער קאמוניסטישער פארטיי, און זייענדיג אין ענגלאנד האב איך באשלאסען אז איך וועל ווערען א היסטאריקער. בין איך אריין אין דער פרינסטאנער אוניווערסיטעט וואו איך סוף כל סוף האב איך באקומען מיין דאקטאראט, מיין PHD אין דער געשיכטע, אבער איך האב באשלאסן אז איכ'ל זיך אינגאנצן נישט פארנעמען מיט דער אידישער געשיכטע און איך האב נישט האבן צו טון מיט דער חורבן פארשונג, ווייל פאר מיר איז דאס געווען זייער עמאציאנעל, זייער שווער, איך האב געמיינט אז איך וועל זיך נישט קענען געבן אן עצה מיט דעם, האב איך באשלאסן אז איך וועל זיך פארנעמען מיט דער רוסישער געשיכטע, און איך האב געשריבן וועגן די רוסישע אוניווערסיטעטן פאר דער רעוואלוציע, איך האב פארבראכט א יאר אין לענינגראד וואו איך האב געארבעט אין די דארטיגע ארכיוון, אין נײַנצן צוויי און זיבעציק האב איך אנגעהויבן צו לערנען אין טריניטי קאלעדזש, און איך בין דארטן

האב איך איינגעזען, האב איך זיך אגעגעבען א דין וחשבון אין דעם אז איך מוז זיך פארנעמען מיט דער געשיכטע פון חורבן, איך מוז זיך פארנעמען מיט דער חורבן פארשונג. ערשטענס האב איך באמערקט אז אין דייטשלאנד, אין אמעריקע, אין ענגלאנד, פארקוקן כמעט אלע האבן אלע ערנסטע פארשער פארקוקט די לעבן פון די אידן אין די געטאס, זיי האבן פארקוקט די

לעבן פון די אידן, אפשר איז דאס געווען צוליב דעם וואס זיי האבן נישט געקענט העברעיש, זיי האבן נישט געקענט אידיש, אבער דאס איז געווען פאר מיר א זייער גרויסע פראבלעם, האב איך באשלאסן אז איך וועל אנהייבן צו שרייבן וועגן עמנואל רינגעלבלום וועגן די עונג שבת ארכיוו, וועגן די אזוי גערופענער קולטורעלן ווידערשטאנד אין די געטאס, איך האב געוואלט באווייזען אז מען קען קעמפען נישט נאר מיט ביקסען אין די הענט אבער מען קען עכט קעמפען מיט פען און מיט פאפיר, און רינגעלבלום האט זיך איינגעגעבן

די האלב מיליאן אידן וואס זענען אומגעקומען וואלטן געווען נאר קרבנות, און צוליב דעם ארכיוו האבן מיר א גענוי בילד וועגן דעם רייכן, וועגן דעם פארשיידנארטיגן ווידערשטאנד וועגן דעם סאציאלן לעבן פון די אידישע מאסן אין געטא איז איך האב געארבעט אויף אט דער טעמע א צען יאר, און סוף כל סוף האב איך ארויסגעגעבן מיין בוך Who Will Write Our History? ווער וועט שרייבן אונזער געשיכטע? די דייטשן האבן געמיינט אז זיי וועלן שרייבן די געשיכטע פון די אויסגעהארגעטע אידן,

איך מוז זאגן מיר זענען כמעט לאדז לייט, דאס הייסט איך בין נישט געבוירן געווארן אין קיין די פי לאגער, איך בין אבער געבוירן געווארן אין ברידזשפארט קאנעטיקעט, נישט ווייט פון ניו העווען, און דאס דערמאנט מיך אומדירעקט אין דעם פראבלעם פארוואס

אה וואס דערמאנט עס מיר אז מען רעדט וועגן ברידזשפארט, מיין טאטע איז געווען דער רבי דער רינג לערער אין ברידזשפארט יארן לאנג, ווען מען האט אים פארבעטן קיין ניו יארק איז געווען זיין נאכפאלגער יצחק מעצגער,

דאס הייסט איך האב וועגן איר געוואוסט, א חוץ וואס איך האב געליינט דער ווארשעווער צוואות אין די זיבעציגער יארן, האב איך גערעדט מיט מעצגער וועגן איר פערזענליך, זיי זענען געווען לאנדסלייט, און זי האט אים געבעטן אז ער זאל זיין דער פארעטס קארעספאדענט ביים אייכמאן פראצעס. ם. זי אליין האט געזאגט עדות, אבער ער האט זיך אפגעזאגט, געזאגט ס'איז אזא ספעקטאקל און איך בין נישט פאראינטערעסירט אין אזעלכע ספעקטאקל, איז איינמאל אוועק מיין אינטערעס אין רחל אויערבאך. און נאך וויכטיגער, מיט יארן שפעטער, מיין א געוועזענער סטודענט פון וואשינגטאן יוניווערסיטי, סעמיועל מוין, ער האט באשלאסן צו זיין ערשט בוך זאל הייסן א האלאקאוסט קאנטראווערסי וועגן
בוך וועגן טרעבלינקען. איך בין דעמאלט געווען געוואוינט אין פאריז. איז ער געקומען קיין פאריז ווייל ער האט געדארפט אינטערוויאירן סטיינער אדער סטענער ווי מיר רופן אים אין פראנקרייך, און אויך סטענער האט אים געוויזן זיין ארכיוו, און אין ארכיוו זענען געווען בריוו אין א שלעכטן פראנצויזיש פון רחל אויערבאך, און בכלל איז ער געווען, און זי האט געפירט א גרויסן קאמף קעגן סטיינער וועגן וואס ער האט געזאגט וועגן טרעבלינקע און וועגן דעם אידישן ווידערשטאנד בכלל. איר זענט געווען פאסצינירט פון דעם דער פערזענליכקייט פון רחל אויערבאך, האב איך מיט אים געארבעט אויף איבערצוזעצן איר, העלפן ליינען איר געשריפטן, וואס אין א מעדעם ביבליאטעק זענען זיי אלע געווען בנמצא, איז האב זיך אליין אביסל פאראינטערעסירט אין רחל אויערבאך, אגב איך מוז דא זאגן מוהנ א האט זיין ערשט בוך מיר געווידמעט א האלאקאוסט קאנטראווערסי. איז זי נישט געווען אינגאנצן פארגעסן? איך דערצייל אייך מיין אייגענע אינטערעס. אבער פון דעסטוועגן שטעלט זיך די פראגע פארוואס איז זי צום טייל פארגעסן געווארן?
פארוואס? דאס איז טאקע זייער אינטערעסאנט, איך מיין אז נו, א לאנגע צייט האט מען אין איר פארגעסן, אבער לעצטנס קען מען זאגן אז היסטאריקער און ליטעראטור פארשער האבן איר אנטדעקט. א ראיה לדבר איז די קאנפערענץ וואס איז פארגעקומען אין יעיל אין צוויי טויזנט

און סוף כל סוף מיין איך אז זי איז געווען א לאונער, יא זי איז געווען א לאונער ווי מען זאגט אויף ענגליש, און ווען זי איז געשטארבען האט מען אין איר פארגעסען, מיט נישט געמיינט אז אז דאס איז אן ערשט ראנגיגער פארשער, אז דאס איז אן ערשט ראנגיגער היסטאריקער, אז דאס איז אן ערשט ראנגיגער טעארעטיגער,

מען דארף איר מען דארף וועגען איר דערמאנען און מען דארף וועגען איר אסאך אנשרייבען.
נו ווי ער זאגט ער האט זיך דאך ער האט זיך דאס לעצטענס אין די לעצטע לאמיר זאגען צען יאר געביטען דערמאנט די קאנפערענץ אין יעל, איך האב מיט עטליכע טעג צוריק באקומען פון פאריז א פראנצויזישע איבערזעצונג און קארעלינא שימאניאק'ס זאמלונג

און דאס איז און מיין פריינט אנדרי פאלאנסקי איז פארבונדן מיט דעם פראיעקט, איך מיין אז זיי האבן בדעה אנדערע זאכן איבערצוזעצן, אזוי אז זי שוין מער נישט פארגעסן, אבער אייער טייל אין דעם ווידעראויפלעבונג פון רחל אוירבאך איז זייער און זייער וויכטיג. איך וויל אייך זאגן אז אפילו פאר דער מלחמה איז איר געווען זייער שווער איינצוארדענען זיך אינעם ליטערארישן לעבן, איך מיין אז ווי א פרוי

פארטיידיגן זי האט נישט געקענט אויסקלייבן די געהעריגע מענטשן וואס וואלטן איר געקענט אויסהעלפן אין לעבן און דאס איז געווען א שאד דאס איז געווען א גרויסער שאד.

פון די וועב סעריע איד לייף קרייסיס. איר הערט די ראדיא פראגראם דאס אידישע קול אויף WUNR טויזנט זעקס הונדערט AM ברוקליין באסטן. א דאנק פארן הערן. האט הנאה!
וועלכע חשוב'ער צוהערער? דא רעדט יענקעלע בודא פון ישראל. דאס איז דאס אידישע קול פון באסטאן. איך וועל זיין צופרידן אויב איר וועט מיך הערן, און איך וועל גיין זיי צופרידן אויב איר וועט מיר שרייבן. אויכעט צו איר האט מיך געהערט, צו איר האט מיך געזעהן, און איר קענט מיך טרעפן אין אינטערנעט, און איך וועל זיין צופרידן אויב מיר וועלן זיך ווידער זעהן. אביסל האט איר, מיין איך, איר ביאגראפיע געהאט צוטון מיט דעם. א מאדנע זאך, מיין מאמע שטאמט פון פאדאליע, פון א שטעטל אין פאדאליע וואס איז געווען הארט, ווען זי איז געווען א קינד, הארט ביי דער עסטרייכישער גרעניץ, פון יענער זייט גרעניץ איז געווען גאליציע. ס'איז געווען א מין פרי טרעיד זאון אין יענע יארן, און איר טאטע, מיין זיידע, פלעגט פארן קיין עסטרייך איינקויפן און פארקויפן זאכן וואס זענען געווען ביליגער אויף איין זייט אדער אויף דער אנדערער זייט, און זי איז אפאר מאל מיטגעפארן מיט אים ווי א קינד און געזאגט, אוי, גאליציע איז אינגאנצן אנדערש. זי האט געזען צום ערשטן מאל אין איר לעבן לאטיינישע אותיות. וואס איז דאס? האט זי געפרעגט. דאס איז פויליש, האט דער טאטע געזאגט. אזוי אז כאטש מזרח גאליציע איז אויך פאררעכנט פאר פאדוליע, איז דאס נישט געווען מיין פאדוליע. איז געווען א פוילישע פאדאליע נישט קיין רוסישע פאדאליע.
און א אוקראינישע פאדאליע. און א אוקראינישע פון ביידע זייטן אוקראיניש אבער די ליטערארישע שפראכן פון די צוויי זייטן זענען געווען רוסיש און פויליש. איז זי געווען אין א געוויסן זין אביסל פאלאניזירט זי האט געשטודירט אויף פויליש גערעדט פויליש ווייזט אויס אן אן אקצענט גערעדט פליסיג פויליש און געשריבן אויף פויליש און דאס האט אביסל קאמפליצירט איר לאגער אין מכח אידיש, זי איז נישט געווען פארעכנט אינגאנצן פאר א אידישער שרייבער, זי איז געווען צום טייל א פוילישער שרייבער, ווען די מלחמה איז אויסגעבראכן איז זי געווען א שרייב א זשורנאליסטן אין נאש פזשעגלאן, דעם פויליש-אידישן זשורנאל,

ד ד איך מיין אז אין א געוויסער מאס האט זי געלעבט אינצווישן, אינצווישן, און דאס האט געהאט א גרויסן חלק אין דער אנטוויקלונג פון איר זשורנאליסטישן טאלאנט, דאס הייסט אז זי האט געלעבט אלעמאל פאזע

איך דארף באמערקן אז אויב איך בין געבליבן לעבן אלס איינע פון הונדערטער אידן וואס האבן זיך געפרואווט ראטעווען צווישן קריסטן, איז דאס געשען נישט דערפאר ווייל איך האב געהאט מער שכל, נאר אפשר גראד צוליב א מין דארפישער סלאווישער לאמגזאמיקייט צי נאיוויטעט.

ס'איז זייער אינטערעסאנט אז להיפך צו אסאך פאלישע אידן וואס האבן פיינט געהאט די פאליאקן, האט דאך ערגעץ וואו אין איר נשמה געטליעט א פונק פון ליבשאפט און דרך ארץ צו פוילן. אין די מלחמה יארן האט זי געהאט צו טון מיט דעם קליינינקן שיכט פון דער

פאטריאטקע, זשע זיך קיינמאל נישט זשע זיך קיינמאל נישט אגעזאגט פון דער פאלישער קולטור. און אין צייט פון דער מלחמה האט זשע געשריבען אויף פעליש מער ווי מער ווי זשע האט געשריבען אויף אידיש. אריינגערעכנט איר טאגבוך? יא.
נו.
דערפאר זאג איך איז דאס אביסל מאדנע, אדער אפשר פשוט אינטערעסאנט, וואס טראץ איר האט נישט געקוקט אויף איר האלב פאלאניזירטער קולטור ווי אסאך אין גאליציע, דאס איז אינטערעסאנט און פאסיג ווייל דער אינגעלבלום האט אויך געשטאמט פון בודזשאדזש אין גאליציע וואס איז געווען א האלב פאלאניזירטע שטאט ביי אידן, איז פון דעסטוועגן האט זי זיך פון האט זי זיך צוגעצויגן צו דער אידישער זייט נאך זייענדיג אין גאליציע, אין לוואוו געשאפן א אידישן זשורנאל, א צושטייער וואס האט נישט לאנג געדויערט אבער דער ציל פון דעם זשורנאל איז געווען צו דערנענטערן די אידישע פאלאניזירטע אינטעלעקטואלן צו אידיש, און זי האט דוכט זיך אויך אביסל פיינט געהאט די ציוניסטן וואס האבן געזאגט בעסער פויליש ווי אידיש, או פאלאנית או עברית, אבי נישט אידיש.

געקוקט פון אויבן אראפ אויף מאמע לשון, די אידישע אינטעליגענץ האט גערעדט פעליש, אבער נישט נאר אורבאך, נאר מיכל ווייכערט, מלך ראוויטש, מנחם לינדער, עמנואל רינגעלבלום, זיי געווען פארשידענע שרייבער, היסטאריקער, זשורנאליסטן וואס האבן געוואלט אויסקעמפן עפעס א באזע פאר אידיש אין גאליציע, איינרעדן די אינטעליגענץ אז זי זאל זיך אינטערעסירן מיט מיט מאמע לשון, מיט דער יידישער קולטור פון עמך, אבער דאס האט זיך זיי נישט איינגעגעבן, און פארשטייט זיך אז קיין אריכות ימים האט דער צושטעל נישט געהאט, און דערנאך איז זי אריבער קיין ווארשע.

א פעסטע שטעלע, אבער זשיט געהאפט אז עס וועט זיך איר אז אז סוף כל סוף וועט זי עפעס דערגרייכן, אבער דאס האט זי דאס האט זי נישט געקענט אויפטון.
נו איז זי געווארן א שרייבער אזוי צו זאגן אין ווארשעווער געטא אין דער קיך, און מיט עונג שבת האט זי זי סוף כל סוף געווארן קען מען זאגן א וויכטיגע שרייבער. ס'איז אינטערעסאנט ווי זי איז געווארן פארבונדן מיט רינגעלבלומען. דוכט זיך אז זיי האבן זיך שוין געקענט פאר דער מלחמה, ווייל זי האט געארבעט פארן ייוואו אין לעמבערג, און זי איז געפארן קיין ווילנע אין נײַנצן פֿינף און דרײַסיק איז געווען דער צענטער יאטאג פון דעם אידישן וויסנשאפטליכן אינסטיטוט, און דוכט זיך אז דארטן האט זי זיך באקענט מיט רינגעלבלומען, אבער פארשטייט זיך אז זיי האבן זיך באמת געטראפן אין געטא. שטעלט זיך די פראגע פארוואס האט רינגעלבלום געוואלט זי צוציען צו דער ארבעט פון דער אליין הילף? אז רינגעלבלום זאל זיין אקטיוויסט נישט איז זעלבסט פארשטענדליך ווייל ער איז געווען האט געארבעט פארן דזשוינט און איז געווען אקטיוו מיט די פליטים פון זבולון דער גרעניץ אבער פארוואס זי דווקא זאל זיך פארנעמען מיט א קיך וואס האט געדארפט, אייב איך מאך נישט קיין טעות, וואלט עס געדארפט זיין קודם כל א קוך פאר שרייבער און מענטשן פון דער קולטור וועלט. יא, נו, נו, נו, דאס איז געווען סוף סעפטעמבער נײַנצן נײַן און דרײַסיק און סאמע אנהייב פון דער דייטשער אקופאציע, און מען מוז געדענקען אז אסאך א כלל טוער און אסאך פאליטישע פירער אסאך אקטיוויסטען זענען אנטלאפן און רינגעלבלום האט געהאלטן אז מען מוז זען צו שאפען פאלקס קיכען מען מוז זען צו שאפען הילף פאר די פליטים און פאר די נשרפים און פאר די אידן וואס האבן געליטן פון דער באלאגערונג, און ער האט. פארבעטן אוירבאך און ער האט איר ערקלערט אז ער האט אנגענומען א באשלוס מיט אנדערע כלל טוער וואס זענען געבליבן אין ווארשע צו ראטעווען די אידישע אינטעליגענץ

און איך ציטיר, נישט אלע קענען, נישט אלע מעגן אנטלויפן, אז ס'איז א מאראלישע חוב צו בלייבן און צו העלפן די אידישע מאסן איינצוארדנען זיך און צוצופאסן זיך צו דעם נייעם מלחמה לעבן.

איז געווען אין רשות פון די אליינהילף וואס איז געווען אן אייגענארטיגע ארגעניזאציע, דאס הייסט אז ס'איז געווען אן ארגעניזאציע מיט מער ווי צוועלף הונדערט הויז קאמיטעטן, מיט צענדליגער פאלקס קיכן, מיט שולן, מיט לאנדסמענשאפטן, און

איז געווען איינגעפלאכטן אין דער אליינהילף טעטיקייט, דאס הייסט אונטער דער דעקונג פון דער אליינהילף, פון די פון די עפענטליכע קיכן, פון די לאנדסמאנשאפטן, האט רינגעלבלום געקענט פינאנצירן דאס זאמלען פון גביעסעדעס און עסען, און צאלן קליינע לוינען צו די מיטארבעטער, ער האט געקענט איינקויפן פאפיר, טינט, שרייב מאטעריאל, ער האט אראנזשירט שטעלעס פאר אלע ארכיוו מיטארבעטער, און נאך א זאך, און זי באשרייבט דאס אין ווארשעווער צוואות, אז רינגעלבלום האט געהאלפען די אידישע אינטעליגענץ מיט צוגאב טאלאנען אין די עפענטליכע קיכן. און די שרייבער, די דיכטער, די אקטיארען פלעגען באקומען צוגאב טאלאנען, און רינגעלבלום האט געהאפט אז אדאנק אט דער הילף וועלען זיי קענען בלייבען לעבען.
יא, דאס איז פארשטייט זיך דער יסוד פון ווארשעווער צוואות, די די אלע זופן וואס מען האט אויסגעטיילט, טויזענטער זופן, וויפיל, כ'דענק נישט וויפיל קונים זיי האבן געהאט, צוויי טויזענט דוכט זיך, מער ווייניגער. אבער ס'שטעלט זיך די פראגע צי דאס איז ווי אליין האט זיך געפילט וועגן דעם, מען האט דאך פון די זקן נישט געקענט בלייבן לעבן אדער נישט לאנג, דאס איז די זעלבע מענטשן פלעגן זי זען פלעגט זי זען ווערן מאגערער און שוואכער ווייל זיי האבן בלויז געהאט אירע זקן צו עסן, איז ווי האט זי געפילט וועגן בכלל די ראלע פון די קיכן?

לאמיר זאגן זיבן הונדערט קאלאריעס א טאג, עט מען קענען בלייבן לעבן אויף פיר מאנאטן, און דערנאך וועט מען אונטערגיין פון הונגער, איז

עפנטליכע קיכן האבן טאקע געהאלפן אסאך אידן צו בלייבן לעבן, ווייל אויב מען האט געהאט א צוטריט צו די עפנטליכע קיכן, און אויב מען האט געקאנט באקומען שפייז פון אן אנדער קוואל, האט מען זיך געקענט אן עצה געבן, און סוף כל סוף

יא, די ווארשעווער צוואות האט זי געשריבן שוין נאך דער מלחמה, און איז אין א געוויסן זין אנדערש פון אירע שרייבן אין בשעת דער מלחמה און גלייך נאך דער מלחמה, זי האט געשריבן אין געטא וועגן טרעבלינקע.
יא. וועגן טרעבלינקע און נישט נאר וועגן טרעבלינקע זעלבסט נאר וועגן די ווי האט עס געהייסן א ווערטער פאסונג דאס הייסט די צוגערויבטע זאכן פון די אידן אין טרעבלינקע וואס זענען געווארן א מין שמאלץ גרוב פאר די דייטשן און מען האט זיי איבערגעפירט אין געטא אבער און אין ווארשעווע צוואות האט זי געוואלט גיכער רעדן נישט וועגן דעם באוואפנטן קאמף, אגב, איר אידישער אויפשטאנד איז א מייסטערווערק, איך האב דאס געליינט מיט א געכאפטן אטעם, אזא מין כראנאלאגיע פון דעם אידישן אויפשטאנד געפין איך נישט אין ערגעץ,

און די אידישע פאליציי, וויכטיגע טעמעס אויב מען וויל, אבער דאס דערמאנט זי נישט אין פרשת ואתחבות, זי וויל שרייבן וועגן די מענטשן וועמען זי האט פארטיילט עסן, וואס זענען געווען א מאזאיק נישט נאר פון דער אינטעליגענץ, אידישער אינטעליגענץ, נאר אויך פון דעם גאנצן ווארשעווער אידנטום. זי איז נישט געווען צופרידן פון דעם וואס נאך דער מלחמה האט מען געוואלט רעדן נאר וועגן דעם באוואפנטן ווידערשטאנד, אז מ'האט געמיינט אז נאר אדאנק דעם באוואפנטן ווידערשטאנד האט מען געקענט רעדן וועגן דעם כבוד פון אידישן פאלק, און אורבאך האט געהאלטן אז מען טאר נישט פארגעסן דעם ביטערן קאמף פון די אידישע מאסן געגן הונגער און די ביטערן קאמף פון די אידישע מאסן צו בלייבן לעבן, אז מען טאר נישט פארגעסן דעם קולטור לעבן אין א ווארשעווער געטא, מען טאר נישט פארגעסן די ראלע פון די

קולטור ווידערשטאנד וואלט דער אויפשטאנד אין נײַנצן דרײַ און פֿערציק נישט געווען מעגליך. דאס הייסט אז דאס האט צוגעגרייט דעם באדן פאר דעם אויפשטאנד אין ווארשעווער געטא. דאס איז אויף דעם פסיכאלאגישן צושטאנד. נו יא, עס איז געווען גערעכט, איך האב אליין געשריבן וועגן ווילנא געטא, בין איך נישט אזוי באקאנט מיט דעם קולטור לעבן אין ווארשעווער געטא וואס איז געווען זייער רייך, ווילנא האט א שם מער ווי ווארשא ווי א צענטער פון דער אזוי צו זאגן עכטער אידישער קולטור. און דאס איז געווען אמת אויך אין צייט פון ווילנא געטא, אבער ווארשע אין א געוויסן זין איז געווען נאך רייכער אין קולטור, אין טעאטער, און אין פארשידענע פארמען פון קולטורעלע אקטיוויטעטן, און וואס האבן און שולן און קינדערגארטן און ביבליאטעקן, און א מין, ווי זאל איך דאס זאגן, א מין צונויפזאמלען דעם ווארשעווער יידנטום אין געטא גופא, אריינגערעכנט די אסימילירטע און די ארטאדאקסן, זאלן זיך פילן ווי איין, אפילו איך מאך נישט קיין קורסן פאר פאלאניזירטע יידן זיך אויסצולערנען יידיש,

און נישט געארבעט מיט מנחם לינדער צוצוציען די אסימילירטע אינטעליגענץ צו לערנען זיך אידיש. איר דערמאנט מנחם לינדער, וואלט איך געוואלט איר זאלט, וואס איר דערמאנט אים, ווייל ער פארשטייט זיך אין אין די ווארשעווער צוואות, אין ווארסא טעסטאמענט, וואלט איך אייך געבעטן צו דערמאנען און לענין געוועלט אויסצוגן פון ווארשעווער צוואות וועגן געוויסע פערזענליכקייטן וואס איר האט געפונען אין אויערבאך'ס שריפטן.

מנחם לינדער פארשטייט זיך, יאנוש טורקוב, און נאך און נאך און נאך אסאך פערזענליכקייטן. אקעי, איכ'ל לייענען אן אויסצוג אויף אידיש פון א יזכור. יא, קודם כל אויף אן יזכור און שפעטער אויף ענגליש פון וואסער טעסטאמענט.
אזי הייבט זיך אן יזכור. איך וויל דערקלערן אז זי האט דאס אנגעשריבן אין נאוועמבער נײַנצן דרײַ און פֿערציק ווען זי איז שוין געווען אויף דער ארישער זייט און מיט פאלישע פאפירן, און זי איז געפארן אויף א טראמוויי

צו פוילישער קולטור און צו פוילן בכלל, אבער נאך דער מלחמה שפירט מען א געוויסע א געוויסן בייט, זי איז געווען אביסל אנטוישט אין פוילן נאך דער מלחמה, זי האט געפילט אז דער אנטיסעמיטיזם איז אז נישט אוועק מיט די אידן, עס איז די אידן זענען אוועק אבער דער אנטיסעמיטיזם איז געבליבן, האט זי זיך געזעגנט סוף כל סוף מיט פוילן. נו, נו, פארשטייט זיך אז זי האט זיך אנטוישט אבער זי האט עכט געמיינט אז נאכן חורבן

די אידן אין גלות צו מדינת ישראל, און זי האט געמיינט אז אין א געוויסער מאס קען מען דאס טון אויפן סמך פונעם חורבן פארשונג, דאס הייסט אויב מען פארשט דעם חורבן און אויב מען פארשטייט וואס איז פארגעקומען אין צייט פון דער מלחמה און אויב מען פארשטייט בעסער די לערע פון החורבן, קען מען איינזען דעם באדייט וואס מדינת ישראל האט פארן אידישן פאלק, אז צוליבן חורבן מוז מען זען

זי האט געהאט א מעגליכקייט צו באזעצן זיך אין אמעריקע, אבער איך ווייס ניט וואס איז פון דעם געווארן, אבער איך מיין אז אין נײַנצן פֿופֿציק האט זי שוין באשלאסן אז איר ציל איר שליחות איז צו באזעצן זיך אין ישראל און צו קלייבן גביית עדות און צו פאראייביגן דעם אנדענק פונעם חורבן און ממשיך צו זיין רינגעלבלומ'ס שליחות. דאס הייסט אמעריקע האט, אמעריקאנער אידנטום האט נישט געקענט פארבייטן דעם פוילישן אידנטום, און ניין, און ישראל קען אויך נישט פארבייטן דעם פוילישן אידן, אבער פון דעסטוועגן איז ישראל אן אמת'ע אידישער צענטער בשעת אין אמעריקע איז אפשר יא און אפשר ניין, איז פארשטיי איך דאס פון איר קוק ווינקל, אבער דאס איז א טעמע מסתמא פאר זיך, און ישראל איז איר אירע באציאונגען מיט יד ושם נישט געווען אזוי פריינטליך, זי האט געווען פארטון מיט דעם מיט גביר עדעסן, אבער ווי איך פארשטיי האט זי געוואלט אז די גביר עדעסן זאלן זיין אין דעם פארם פון אזוי צו זאגן צוואות, דאס הייסט טעסטאמענטן, גביר עדעס פערזענליכע פון די לעבן געבליבענע.

די נאר האט געהאלטן אז מער פון אלץ מוז זיך יד ושם פארנעמען מיט היסטארישע פארשונגען וועגן די פארטיליגטע אידישע קהילות אין גלות, אבער אורבאך האט געוואלט לייגן דעם טראפ אויף געוויעס עדות'ן און די נארן איז דאס נישט געווען צום הארצן. זיין אפשאצונג פון איר ארבעט איז געווען גאר א נעגעטיווע, ער האט געהאלטן אז זי האט נישט קיין דאקטעראט, זי האט נישט גענדיגט א היסטארישע פאקולטעט, דאס וואס זי האט איבערגעלעבט דעם חורבן, דאס וואס זי איז זייער אינטערעסירט אין די עמאציאנעלע אספעקטן אינעם אויפפיר פון די אידישע קרבנות, ער האט דאס געהאלטן פאר א חסרון און נישט פאר א מעלה, עס איז צו עמאציאנעל, און סוף כל סוף האט אוירבאך אטאקירט די נארן אין די ישראל

זשעט עס אויסגעפירט. נו איך מיין אז רחל אויערבאך וואלט געווען זייער גערירט וואס מען האט גערעדט שוין מיט יארן און יארן און יארן נאך איר טויט האט מען גערעדט וועגן איר אויף אידיש און שוין אריבער א שעה צייט וואס מיר רעדן, מיר וואלטן געקענט רעדן ווייטער און ווייטער אבער איך מיין אז מען מעג זיך אביסל אפרוען אויב איר זענט מסכים, און איך וויל אייך זאגן אז איר האט זיך נישט וואס צו שעמען מיט אייער אידיש, אייער אידיש איז א געשמאקער און א נישט קיין פארגרייזטער. אבער

ווען מען פארלירט נישט נאר די עלטערן נאר מען פארלירט אויך מאמע לשון און איך באדויער דאס זייער. איך באדויער דאס אויך און איך האב געהאט מזל וואס ווען איך זיך האב זיך איבערגעצויגן פון סעינט לואיס וואו איך האב נישט געהאט מיט וועמען צו רעדן אידיש בלויז איינמאל ווען אלי וויזל אדער וויזעל איז געקומען מיט א האלטן א לעקציע אין סעינט לואיס האב איך אים פארגעשטעלט און ער האט גלייך דערקענט אז מסתמא קען איך אידיש און מיר האבן גערעדט אידיש דערנאך אבער בכלל נישט געהאט קיין מעגליכקייטן אין סענט לואיס, אבער אין באסטן האב איך יא געפונען א סביבה פון מענטשן וואס רעדן אידיש און וואס ווילן קענען אידיש און ווילן ארבעטן, און דאס האט געפירט, ווי אפשר איר ווייסט, צום ווערטערבוך וואס איז ארויסגעגעבן פון אינדיאנא. דאס איז אן עצה, דאס איז אן אמת'ע עצה. א גרויסער יישר כח. און איך פארלאז זיך אויף אט דעם ווערטערבוך. שיינעם דאנק, און דאס איך מוז דערמאנען אז דאס איז א דאנק דער מעדעם ביבליאטעק וואס איז נישט גענוג באקאנט אין אמעריקע, וואס איז אן אויסערגעווענליכע אידישע פאזיציע, אפשר די סאמע בעסטע אידישע פאזיציע אין דער וועלט, וואס איז מיט אויסשטעלונגען, מיט פארלערנונגען, מיט סעמינארן, מיט דראמאטישע פארשטעלונגען און אזוי ווייטער, עס קאכט זיך אין דעם אדער דעם, ווי דו זאגסט אלע ווייב וואלטן מיר דאס געהאט, אבער מען מוז זאגן אז די אידישע ביכער צענטראלע מיט דער צייט איז אויך געווארן א וויכטיגער צענטער פון אידיש. איז אויף אזא פאזיטיווער נאטע לאמיר זיך געזעגענען און מיר וועלן זיך טרעפן אין עטליכע טעג ארום.